Bung sawm pahnihna, a tawpa hlimna. Silvera thusawi chu a lo thleng dik nghal a, George chu a lo ding chhuak hmasa ber a. Silvera chu a kut zung chalhin a kawk a, Silver, he thliar kar Pathian hnuchhawn ramah hian min hruai thleng a, rophum rukzawnna ah i hote zinga tam takin nunna an chan tawh a, Rophum ruk lah chu pakhat mah a lo awm der si lo, eng nge sawi tur i neih Captain Ropui a ti ta siah siah a, suam hmang dang te chu a hnungah an ding a, Silver chu an chhia an lawh tan ta a, an au sup sup a, an thinrim em avangin eng nge an sawi pawh an hre meuh lo. A tawk tawh e tiin Silver chu thinrim takin a au tuar a, a thinrim em avangin a khur hlawk hlawk a, helai hmunah hian in duhthlanna a min zui vek in ni, Engmah ka tiam lo cheu a, he rophum ruk hi dam chhunga hausakna a nih theih thu ka hrilh ringawt cheu a nih kha. Kan zavaiin ro beiseiin kan chhuak a, kei pawh ka hlawhchham ve tho a ni. Chuvang chuan he hlawhchhamna hi ka thiam loh a ni bik lo a ti a. George chuan, I thiam loh a ni lo maw? Tunge uar em em a, Flint a rophum ruk chanchin min hrilhtu kha, rophum ruk kan hmuh hunah chuan mi hausa leh zahawm tak kan nih tur thu min hrilhtu kha tunge tiin thinrim takin a zawt a, Ni e, Silver, nangmah vek i ni, tiin suam hmang pakhat chuan a lo chhan khalh a, nangmah vangin hetiang dinhmun hrehawm takah hian kan ding a, kan hlawhchhamna hi i thiam loh a ni chiang khawp mai, a ti zui a. Khati khan inkapte'n hmaah in tawng ngam a maw? Kumkhua-a tawng tawh loh turin ka siam mai tur cheu a sin, tiin Silver-a chuan a han vo khur khur a. George chuan thinrim em em hian, Kan kapte'n duh tak, nang hi a lawm tawng ngai tawh lo tura siam tur zawk chu, a ti a, pistol a phawi a. Silver-a chu a tin ta nghal a, He thil vang hian i thi dawn. Awmze nei miah lova England atanga helai thlenga min hruai avang hian i thi dawn a ni. Chu chu kan za vai a, kan pawm tlan ka ring, a ti ta a. Suam hmang dang te chuan an pistol pai chu an phawi ve ta theuh a, Silver-a leh Jim-a chu an tin ta thup a. Suam hmang ho chuan Jim-a pawh zuah an tum lo. George chuan, Mipa naupang pawh hi a thi tur a ni. A ni pawh hian harsatna min siam hnem lutuk, a ti chhur chhur a. Jim chuan theih tawp a chak a, tlanchhiat daih a duh a, Mahse, an phuar bet tlat si a, an phuarna hrui lah chu Silvera'n nghet takin a vuan tlat bawk si. A thih hun a thleng ta niin a hria a, a nunna chhan him turin Pathian hnenah a ṭawngṭai ta ringawt mai a ni. Suah hmang hovin kah tuma an pistol an tin ṭhat lai chuan George chu a lo ṭawng chhuak leh a, Mangṭha captain Silver, Mangṭha naupang chimawm Jim Hawkins a han ti a. Jim-a chuan pistol a tin rengtu suam hmang panga te chu a han en a, Lalpa, min ṭanpui rawh. Aw Lalpa, khawngaih takin tun ṭum chauh hi min ṭanpui leh teh. He thliar kar reh takah hian thih ka duh lo va, he hnuthlawn rama kum tam tak chhung ruh ro let reng nih ringawt chu ka duh lo a ni, tiin a ṭawngṭai mawlh mawlh a. A ṭawngṭai zo chiah chu silai puak ri a hre nghal a, Silai mu in a taksa a den hun nghak in a mei mit ching ta ringawt a, mahse patlikna tuar rum ri leh lei a an tlu ri chu a hre ta zawk a. Hlauthawng tak in a han meng de de a, suam hmang ho dinna lam chu a han en a, mak tak mai in pahnih an lo tlu reng mai. Pakhat chu Puana a lu tuam bur kha a ni a, pakhat chu George a ni. Suam hmang dang pathum te chu tlang chung zual lam panin theih tawp a chakin an lo tlan chhia a. Jim chuan eng nge thleng ta a hre mai lo va. Doctor Livesey, Gray leh Ben Gunn te a hmuh chuan thil awm dan a hrethiam ve chauh a ni. A thian te chu silai hmawr khu vat vat keng chungin thing zing atang chuan an lo chhuak a. A thiante a hmuh avanga a hlim tluk hian vawi khat mah a la hlim ngai lo. Hlim em emin a au chhuak a, a aa dawn ta emaw tih tur khawpin a lam kual ta a ni. Silvera'n an phuarna hrui a phelh sak lai chuan mi pathum te chu an lo thleng tawh a. Doctor Livesey chuan, Jim, min ngaidam rawh, kan rawn tlai lek lek a ni. Mahse, theihtawp chu kan chhuah ve a nia, a ti a. Jim chuan, Engah mah ngai suh ka pu, ka la dam hi ka lawm tawk em em a ni. Ka thih hun a thleng ta ah ka lo ngai tawh asin, a ti a. Jim, ka hmu leh che chu ka lawm hle mai, tiin Bengan chuan chibai a buk ve bawk a. Doctor Livesey chuan, Hun khawh ral lo teh ang u, suam hmang pathum te kha lawngleng awmna lai kan thlen khalh ngei ngei a ngai, a nih loh chuan kan buai vek ang, a ti a. Gray chuan, Ni e, hmanhmawh a ngai a nia, a lo ti ve nghal a. Chuti a nih chuan eng nge kan nghah, kal ila a ni mai alawm, tiin Silver chuan phur takin a lo rawt ve nghal a. Pumpel ka hria alawm tih pahin Bengan chuan a kawng hriat lam a kawk a. Thing hmunah sawn lui kawrte takte a awm a, chuta kal chuan suah hmang ho thlen hma fe in tuipui kam kan thleng thei ang a ti a. Kawng zim te ah hian Bengan chu an zui a, lawngleng awmna lai tuipui kam chu an thleng thuai a, Lawngleng pahnih an mamawh loh avangin doctor chuan hreipui a phawrh a, lawngleng pakhat zawk mawng chu a chek ta chawrh chawrh a, hman theih loh turin a chek pawp thuai a. Lawngleng pakhat zawkah chuan an lawn a, an inkar sawn ta a ni. Fitza sawmnga bawr vel chauh a, khawmual an la pelh lai chuan suam hmang ho khan tuipui kam chu an lo thleng ve nghal a, Lawngleng chhia chu an hmuh chuan an thinrim em em a, lawngleng kal chhuak mek chu an kap chiam chiam a. Doctor Livesey chuan suam hmang khawngaihthlak ho tak chu leh an tawpna a thleng ta tih an hre ve a nih dawn saw a ti sup a. Ben Gunn leh Abraham Gray chuan an han kap let ve thuai thuai a, silai muleng vel chu hlauin rang takin an tlanchhia a, hnim leh thingbuk phenah an bir. ta dial a, an rawn kap ve chiam chiam na chungin engmah an kap fuh lo va, Lawngleng chu him takin tuipuiah a tawlh chhuak ta a ni. Rophum ruk an hmuh tak loh avanga lung ngai taka thu kun reng leh engmah la sawi ve lo Silvera chuan Doctor Livesey lam chu a han hawi a, ro. Phumruk chu tuten emaw an la daih tawh tih i hria em? Hei vang hi em ni mep kha min pek tiin a zawt ta phawng a. Doctor Livesey chuan a nuih var var a, chutah Jim a lam a hawi a, Ka nau duh tak, nang pawn he zawhna leh zawhna dang pawh min zawh tur i ngaihin ka ring a, ka hriat zawng zawng ka han hrilh ang che, a ti a. Thing in i chhuahsan ni khan Bengan hi ka hmu a, ani hian rophum ruk a hmuh chhuah tawh thu leh he thliar kar tlang pakhata puk chungah a sawn vek thu min hrilh a. Chu pukah chuan tui hna a awm thu leh Ben hian pukah chuan kel sa tam tawk a neih thu ka hre leh ta zel a. Chutiang thil ka hriat takah chuan Mep leh Thing in chuan kan tan tangkaina a nei tawh lo tih ka hria a. Silvara hnenah hian ka kal a, Him taka ka thian tih an lo kal ve theih nan ka inremsiampui ta a ni, a ti a. Silvera chuan, Doctor, i che nalh kher mai. I thusawi kha a awiawm em avangin i thil tih tum tak ngial pawh ka hre thei lo a ni. Ka sawi tawh ang khan min fin khalh a ni ber e, a lo ti a. Doctor chuan, Ka lawm e, a tih hnuah a sawi zawm leh ta a. Kan zavaiin Ben a pukah chuan kan kal a, kan him ta rih a ni. Amaherawhchu Jim. A tuk a, thing ina ka han hmu che kha chu mak ka ti kher asin. Mahse, lawng chungchang min hrilh khan engkim a nih dan tur a nih vek avangin ka lawm em em a ni. Chutih laiin Silver leh a hote kuta i awm erawh kha chu a lu hai thlak a. Ka let leh hnua square leh captain ka han hrilh chuan engpawh lo thleng dawn se, chhan chhuah ngei che an rem ti ve nghal a ni. Chumi hun lai chuan Silver leh a hote'n rophum ruk an zawng ṭan der tawh si a, Captain leh Squire hnena thil awm dan ka hrilh zawh chuan zawi muanga dam chho mek. Captain lo enkawl turin Squire ka hnut chhe a, Abraham Gray leh Ben Gunn a hruaiin kan rawn zui ta cheu a ni, a ti a. Doctor chu a han chawl dat a, a bul vel chu a han enkual a, a thusawi chu ngun em emin an lo ngaithla thap a, Silver-a pawhin a ngaithla ngun hle. Kan hriat theuh angin keini aiin inchhuak hmasa daih zawk si a, chuvang chuan Bengan hi a kal chak avang leh thliar kar hi a kut phah ang maia a hriat chian avangin kan rawn kal hmasak tir ta a ni. A rawn um phak cheu khan tih khawtlai cheu a tum a, thlarau angin a rawn zai vel a nih kha. Darkar chan ve dawn lai chu suam hmang ho kha a ti khawtlai a ti khawtlai thei ngei a, mahse kan tan chuan a hmanhmawhthlakna a bo chuang lo. Suam hmang ho in ro phum ruk a awm tawh lo tih an hmuh chhuah hma leh thisen chhuah tur a si lai an hmeh puah hma ngei a kan lo thlen hman a ngai tlat a ni. Jim Hawkins hi a awm lo se chuan kan rawn inrawlh miah lo ang. Chu thu a sawi lai chuan Doctor chuan awmze nei takin Silver-a chu a en a, Silver-a chu a lo bu nghauh nghauh a, Jim-a hi ka bula a awm avangin Pathian chungah ka lawm tak tak. tak a ni a lo ti sup a. Ni e, lawm thu sawi mawlh mawlh tur i ni, tiin Doctor Livesey chuan Jim a lam hawi pahin a chhang a. Tunah chuan Ben a puk lam pan tawh ila, engemaw chen chu chawlhah dam tawh teh ang u, tunah chuan rophum ruk pawh in hmu ve thei tawh ang a ti ta a. Rophum ruk a han sawi rik chuan Jim chu a phur kher mai. Ram hla tak a, an zinna leh suan hmangnun rawng tak. tak te an baihna chuan a tawp a tawp a rah tha a chhuah ve ta. Lawngleng chuan thliarh thliarh kar pang leh lam an pan a, darkar thum vel an kal leh hnu chuan tuipui kam an thleng a, Ben a puk panin tlangah an lawn chho ta a ni. Squire leh Captain Smollett chuan gym a chu an lo lawm a, dam taka an hmu leh chu an lawm zia an lo hrilh mawlh mawlh a, Squire Trelawney phei chu a lawmzual emaw tih tur a ni. Ka nau duh tak. Dama hmuh leh che pawh kan lo inbeisei ngam tawh lo asin. Kan ngaihtuah em em lai chi khan thil ropui tak i lo ti a, khami hun lai kha chuan i chungah thil tha lo thleng lo si a tih bak kan rilrua awm lo, a lo ti a. Jim chuan, Ka lawm e, Squarechellon ni, dam taka nang leh Captain ka hmu leh cheu hi kei pawh ka lawm em em a ni, a ti a. Doctor Livesey chuan puk chhungah a hruai lut ta a, Jim chuan ro tam em em mai, fel taka inrem thlap chu a hmu ve ta. Ro chu pawisa thir chi hrang hrang te, rangka chak te, silver tlang te, tle reuh chi hrang hrang leh lung hlu chher loh te a ni a, khawn var engah chuan an de sup sup mai a ni. Ben gun ro zawng zawng chu felfai takin a lo rem thlap a, a hmuhnawm ngei mai. Ro tam em em neih reng chunga engmah ti thei si lo, Bengana suangtuahna kal thui thin tur zia te chu Jim chuan a ngaihtuah a, a suangtuah phak bak a tam ro nei chung si a, a hmang thei si lo tur chu a khawngaih em em a ni. Darkar eng emaw zat an hahchawlh hnu chuan an awm zel dan tur ngaihtuahin an thu khawm a, chutah chuan Silver-a pawh a tel ve a, Squire Trelawney chuan, Abraham Gray leh Ben Gunn-a hi chu court hmaah an chung thu ngaihtuah a ni lovang tih thu a puang a. Silver-a lam a hawi leh a, Kan bulah i lo kal ve dawn nge? Tuna la man loh i thiante pathum te nen thler karah hian in cham hlen dawn duh i thlang thei a. Mahse, hei hi ka hrilh ang che. Kan zinga i lo telh ve chuan court i hmachhawn ngei a ngai dawn a. Amaherawh chu kan theih tawpin Tanpui che kan tum ang, a ti a. Silver-a chu a thutna atangin a tho va, zahna lantir nan Squire hmaah chuan a kun hniam a, Ka thian pathum te hian min that dawn tih ka hriat chian avangin he thliar kara hnut chhi ai chuan in zinga tel ve ka thlang a, court hmaa din ding turin ka inpeih e, a ti ta a. Doctor Livesey chuan, I ti tha e, Silver a lo ti a. Jim chuan, Suam hmang pathum la dam te hi he thliar karah hian kan kalsan dawn em ni? a ti ve a. Doctor Livesey chuan chiang tak hian, Teh reng mai Jim, helna an tih chhuah leh palh a hlauhawm tawh em avangin lawng ah kan chuan tir thei lo vang. Ro tam tak kan phur tawh dawn si a, kan tan a hlauhawm tawh dawn lutuk a ni. Square leh captain pawh hian ka ngaih dan chu min ṭawmpui ka ring tiin Jim a zawhna chu a chhang a. Square chuan a dik a ni a lo ti nghal a. Captain chuan rilṭam an thih loh nan chaw leh silai mu tam tawk hnut chhe ila a ṭha ange a ti a. An za vai a, an pawm tlan vek hnu chuan Ben Gunn Captain Smollett leh Jim chu Bengan a puk hnaih thei ang bera lawng dah turin an chhuak a. Mi pathum te chuan lawng chu Jim a kalsan dan ang chiah a, sawi deuh bama lo in hung hian an va hmu a ni. A hnu ni hnih chhung chu lawng dinna bul tuipui kamah an riak a, ni thumna ah chuan tui fawn a lo sang ta a, lawng chu tuipui zau takah an khalh chhuak ta ruau ruau a. Captain kaihhruaina in Bengan a puk hnaih thei ang berah chuan an dah a, lawng a ro tam em em thiar luh nan chuan ni hnih lai hun an hmang a ni. Hemi hun lai hian suam hmang ho si lai hmet puak ri an hre zauh zauh a, chaw atan ramsa an kap niin a lang. Si lai nei mah se Jim-a leh a thian te chu an rawn bei ngam tawh lo. Doctor Livesey chuan Silver-a tih loh chu si lai pai vek tur leh suam hmang ho chu an lo in lan vaih chuan lo kap nghal pawp turin a ti a. Hispaniola a ro zawng zawng an thiar luh vek hnu chuan an haw kawng daih tur kel sa leh tui in tlak tam tawk an thiar lut leh a, an in peih fel vek hnu chuan lawng chak ai an khai chho a, in lam pan in an haw ta a ni. He ro zawn na a a tel ve avang hian Jim chuan thil tam tak a then phei chu rapthlak tak tak te a tawng a, ro phum ruk na thliar kar a thlir A thlir leh ang vang vang lai pawh chuan Sialkar chu ngaihna chhe te mah a nei lo. A nihna takah chuan hausak duhna a vang liau liau a, mi tam tak intihhlumna hmun a ni a, a chhuahsan tur chu a hlui a hlim em em zawk a ni. Lawngah chuan thawktu an tlem an tlem tawh avangin tih tur a tam em em a, Captain chu zampher chungah a mu a, tih dan tur a lo sawi zel a, a tuk khawvar hlimah Sialkar pakhat an thleng a, An mamawh te an lam khawm lai chuan lawngchhuata awm Bengal chu a lo au chhuak tuar tuar a. Silver chu Guinea zathum emaw zali emaw vel hu pawisa thir ip khat nen a tlan bo thu a sawi a. Pawisa tlem te nena misual hlauh awm tawp khawk a kal bo ta chu an tan chanchin thar lawm awm tak a ni. An zavaiin an mamawh aia tam rauh an chang theuh a. Thenkhatin awmze nei takin an hmang a, Thenkhat erawh chuan awmze nei loin an khawh ral thung. Captain Smollett chuan tuipuia zin chhuah a chawlh san a, Gray chu mi rilru nei tak a ni chauh a, lehkha a zer tha leh a, hna zauhawm tak a thawk a, lawng lian tak a nei bawk a, nupui duhawm tak neiin in leh lo tha tak a din bawk a ni. Bengan chuan pound sangkhat a chang a, mahse a suam hmang thinlung a reh thei lova, Chawlhkar thum chhung lekin a khawh ral nghal vek a, engmah neih loin a awm leh der mai a ni. Mahse, tun tum chu hnutchhiahin a awm ta bik lo va, thingtlang khuaah a cheng a, thingtlang naupang ho chuan an ngaina hle. Silvara erawh chu a chanchin hriat zui tur a awm lo va, a mi hang nupui kha tawng lehin hlim takin an awm dun pawh a ni maithei e. Rophum ruk hmuh chhuah loh Silvar tlangte leh silaite chu Flint a phumna hmunah a la awm ta reng a ni. Jim Hawkins chu hlim takin a awm tawh a, mahse a mumang lamah chuan Pieces of Eight, Pieces of Eight tih a la hre nawn tlut tlut thin a tawp ta.